Assalamu aleýkum hormatly tamaşaçylar! Hepdäniň habarlaryna men Nurmuhammet Sadat bilen Türkmen FM arkaly hoş geldiňiz! Afganystanyň öňki jumhurbaşlygy Hamid Kerzeý Birleşen Milletleriň Afganystan boýunça ýörite namaýandasy Ryza Awtunbaýewa bilen Kabul welaýatynda duşuşdy. Bu ýygnakda iki tarapyň hem gyzlaryň mekdepleri we pohantunlarynyň açylmagyny islediler. Hamid Kerzeý öz Twitter sapasynda bu ýygnakda iki tarapyň hem Birleşen Milletler Guramasy Afganystanyň durumyndan arzyýabi edendigine we Emniýet Geňeşiň iki müň ýedi ýüz ýigrimi birinji karary barada hem gepleşik geçirilendigine ýazdy. we hem-de bu ýygnakda parahatçylyk we durnuklylyk üçin millet aňlaşmasyny gerekli bilip, Birleşen Milletleriň Tälim we öwrenmekliginiň öňe gitmegine afganlar üçin gerekli bolandygyny aýtdy. Maarif wezirligi yslama we afgany kultura garşy bolan kitaplaryň mekdebiň tälimi we bilim meýilnamasyndan öçürilendiginden habar berdi. Pul wezirliginiň sözçüsi Mansur Ahmad Hamza bir gepleşikde Islama we afgany kultura garşy bolan kitaplaryň Tälimi we bilim meýilnamasyndan öçürilendigini aýdyp, bul merheleniň tä altynjy synfeçe tamam bolandygyny we bul wezirligiň ýörite timi ýedi, sekiz we dokuzynjy synfleriniň ilim we bilim meýilnamasyny üýtgetmek üçin göz öňüne alandygyny aýtýar. Afganystanyň Balh welaýatynyň iki ýüz dokuz Al-Fath klurdusynda Mustaşfi Omar atly bir ýigrimi bister şypahana açylyp, gullanylmaga tabşyryldy. Saglyk mes'uly Muhammet Tahir Ehrar şypahananyň açylyş merasiminde Mazar Şerifiň Sahawi ýüz bister şypahana lukmanlarynyň çeken zähmetlerinden minnetdarlyk bildirip, dürli soňky tibi mümkinçiliklerini döretmegini wada berdi.

Afganystanyň Kabyl welaýatynda sekiz kişä ýüzlerçe tabletka we onlarça müň zikap derman bilen tutsag boldy. Kabyl şähriniň üçünji howzasynyň plise bir amelýatda sekiz kişiniň bäş ýüz alty tabletka we kyrk üç müň zikap derman bilen tutsag bolandygyndan habar berýär. Kabul welaýatynyň polisiniň sözçüsi Halid Zadran öz Twitter sapasynda bul amelýatlarda bir motaryň hem ele gelendigine we bul tutsag edilenleriň resminamalary degişli idaralara iberilendigine ýazdy. Wezirler başlygynyň idari orunbasary Abdussalam Hanefi bazi türki täjirler bilen geçirilen bir ýygnakda Yslamy ymaratyň Afganystanda täjirleriň ämniýetine aýratyn üns berýänligini aýtdy. Abdusalam Hanefi bu ýygnakda Yslamy ymaratyň dürli içeri we daşary sermaýagüzarlykdan hemaýat edýändigini aýdyp we täjirler üçin dürli gerekli mümkinçiliklerine döretjekdigini aýtýar.

Bul birleşigiň başlygy Nurahmedi Nuri bul sergide görüjileriň Afganystanyň hallaryndan hoşluk bildirendigini aýdyp, içeri önümleri üçin şu şekilli halkara haly sergileriniň guralmagyny isledi we hem-de bul serginiň iki müň ýigrimi dördünji milady ýylynyň janwari aýynyň on birinji gününden tä on dördünji gününeçe dowam edendigini aýdyp, sekiz sany umda satyjy şirketleriň bul sergide ýer alyp we gatnaşandygyny aýtýar. Bul üç günlük sergä gatnaşanlar Hint, Çin, Eýran we Afganystanyň gilem we halylarynyň sergä goýulyp, afgan halylarynyň köpräk alyjylary Amrika, Arabystan Saudi, Biljim, Inglistan we Kanada ýurtlaryndandygyny aýtýar. Hamasala

Bul Afganystan milli wilçer basketbalçylar toparynyň tördünje wa ahyrinji ýaryşy bolup elli ýetti ýber elli birinji sanynda afgan topary ýeňip ikinji orna ýol tapdylar wa bul Asiýa wa Okýanusiýanyň kahramany ýaryşy on bir ülke arasynda bolup Tailendiň iki müň ýigrimi tördünji milady ýylynyň ýaryşlaryna gatnaşmak niýetde bolýor.

Minnetdarlyk bildirip, Falestin halkyna olary ýadymyzdan çykarmadygymyzy aýdyp, duşmana garşy kawy durmaklaryny isledi. Lionel Messi fifa tarapdan iki müň ýigrimi üçünji ýylynyň saýlanan fotbalçysy tanaldy. Iňgilistanyň Lenden şäherinde iki müň ýigrimijinji ýylynyň Jahanyň futbal federasiony tarapdan guralan saýlanan futbalçylar dabarada arjantein toparyň kapitany Lionel Messi kyrk sekiz ses almaklyk bilen iki müň ýigrimijinji ýylynyň saýlanan futbalçysy sowgatyny fifa tarapdan ele geçirdi. we hem-de iki müň ýigrimi üçünji milady ýylynyň Saýlanan derwezewanlyk sowgatyny Brazil ýurdundan Edrýusun ele geçirip, Saýlanan tälimçilik sowgatyny Ispaniýa ýurdundan Pep Guardiula ele geçirdi we iki müň ýigrimi üçünji ýylynyň Saýlanan aýal futbolçy sowgatyny Barselonanyň tejribeli futbolçysy Aýtana Bunmati gazanyp, Saýlanan aýal tälimçi sowgatyny Sarina Wigman gul marasymda gazandy. Ukrain ýurdunyň jemhurbaşlygy Wladimir Zelniskiý garby ülkelerden Russiýanyň milliardlarça bent bolup galan dalarlaryny gul ýurduň gurşalmagy üçin bulara tabşyrylmasyny isledi. Wladimir Zelniskiý bir gepleşikde Russiýa hüjüminiň Ukrain ýurduna başlandygyndan bäri üç ýüz milliard dalar Russiýanyň maly zahyrasyndan nugs edendigini aýtýar. Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary Antoniu Gautriş çaharşenbe, janwari aýynyň on ýedinji gününde Swisiň Bütindünýä ykdysady forumynda bir gepleşikde Gazadäki savaşyň iki tarapynyň Birleşen Milletler Guramasynyň kanunyny görmezden gelendigini aýtýar. We bul savaşda gaýrynyzamylaryň, hususan hem aýallar we çagalaryň janlaryny elinden berýondygyny we bombaran bolmak sebäpli mejbur öýlerinden çykyp, dürli ýardamlardan mahrum galýondyklaryny aýdyp, bul ýagdaýa garşy jahanyň sessizliginden şikaýat etdi. We hem-de Gaza ýaşaýjylaryna ýardam berip bilmek üçin bul savaşa arakesim bermeklerini isledi.